Guhdarên hêja ûn bi xêr hatin Piste Pist Podcastê. Ez Hîvran. Îro li studyoyê mêvana min hêja Bêrîvan Matiyar e. Bêrîvan tu bi xêr hatî. Navxêrê dabin spas dikim. Bêrîvan em te bi kar û xebatên te yê ku tu bi kurdî dikî nas dikin lê her wiha ez dizanim ku ev xebatên te gele canra tu bi jinan re çêdikî bi jinan re birêve dibî û li ser hilberînê jina tu dixebitî. Tu dikarî bi kurtasî behsa xwe û van xebatên xwe bikî? Belê ez navê min Bêrîvan e ez eslê xwe ji Diyarbekirê me ji Amedê me û min li ser çand û edebiyata kurdî xwendinên xwe bilind kirine her wiha Karên min ên wekî pisporî jî li ser civaknasiya kurdî û civaknasiya taybet çanda devkî a kurdan e. Ez xwe wekî lêkolîner pênase dikim. Lêkolînera em bêjin sahayî û her wiha lêkolînera çanda devkî ji ber ku hinekî van meseleyan bi meraqê re eleqedar in. Lêkolîner bi xwe lê dikole yanî bi kûr kûr diçe loma divê min gotina lêkolîner li vir ji bo min baştir e yanî ez wekî lêkolîner xwe pênase dikim ev demeke dirêj e jî yanî qasî deh sal in li sahayê li saha yanî meydana ku em bêjin jiyana kurdan taybet jî ew jiyana wana Em bêjin çandî, zimanê çand em û ew zimanê hanê li wir dewlemend û rengîn in. Ez li wir berhevkariya foklorê dikim yanî berhevkariya çanda devkî, mîrasa devkî, tradisyona devkî a Kurdan dikim. Der heta niha jî min derdora Amedê û em bêjin gundên çiyayî bi taybet û nêzî Batmanê û heta Mêrdînê jî ez çûme û min berhevkariyê kirine. Li vir rastî hinekî dixwazim hinekî bi vîya wayî bêjim yanî wekî em bêjin hem lêkolîner hem jî berhevkar taybet jî di warê jinan jin wekî aktîf yanî rolên em bêjin girîng ên vê civakê di qada wan qadên wan ên hilberîner min bala xwe daye vê yekê bi vî awayî ez van karan dimeşînim demeke dirêj e. Gelek spas bi rastî ev tiştên ku hemû te behs kir pir e, hêjan e. Ez jî serkeftinê dixwazim ji te re. E, Wekî ku te jî behs kir ez dixwazim em berê xwe bi çekdî bidin li ser e, wêjeya jinê jî. E, Dema meriv behsa wêjeya jinê dike û wêjeya jinê ya kurdî dike cara ewil wêjeya devkî tê bîra min. Ez dixwazim derheqê vê de çend tişta bipirsim. Di vê wêjeya devkî de an jî di qada çandê de jin gelek caran derdikevin pêş û wek parêzvanên çandê jin tên qebûlkirin. Xebatên te yên li ser folklorê û çandê jî bi jinan re çêbûne. Bi te yanî bîra çandê an jî ev berpirsiyariya derbaskirina çanda devkî em bêjin wek dayikek ku ji zarûka xwe re çîrokekê bêje an jî pîrek ji neviyê xwe re Tiştan o kekê bêje yani behsa vê dikim. Ev çanda devkî li ser milê jina ye yanî wisa be jî bi te çima li ser milê jina ye? Belê. Bi rastî te behsa çanda devkî û bîra em bêjin ew edebiyata devkî kir. Yanî ne tenê li vir ez dixwazim bibêjim ne tenê li vir jin her wiha Kurd giştî yanî wekî cemaet û civakêka ku li vê dinyayê ne wekî netewe, kurd heta niha zanînên xwe, agahiyên xwe em bijîn ew zanista xwe, epistemolojiya xwe bi riya devkî neqil kirine. Heta roja me jî ev mesela nivîskî bi çekî li gorî em bêjin standarda dinyayê hinekî derengî bûye ji bo me. Em naxwazin bijîm wek derengî lê Em kurd me bi devkî heta niha hemû tiştê xwe neqil kirine yanî loma ev xisûsiyeteke kurda ye. Îcar bi taybetî eger mirov bibêje yanî ez bi xwe jî wekî berhevkarekî ki Golşteyn vê yekê dibêje dibê divê hûn bibin wekî em bêjin makîneya tozmijê û kî çi got. Yani ferq nake jin, mêr, zarok yani ferq nake. Kê çi go wê qeyd bikin. Yani ez niha wek lêkolîner û berhevkarekî vê yekê dikim. Lê tecrûba min a sahayê yani çi jin çi mêr em bêjin çi pîrik çi kalik ji xwe wekî em bêjin neqil vî karî ji xwe neqil dikin yani neqil kirine. Lê saha yani tecrûba min a sahayê bi rastî jî wekî te jî niha behs kir bi taybetî wekî yanî jin bêhtir ew veguhezir in. Yanî jin ji ber ku em bêjin di her qada jiyanê de ne her kêlî her wext hem hildiberîn in hem jî vediguhezir in. Yanî ev ya wek ne berpirsiyarek e bi awayekî xwezayî em bêjin di nava vê neqilkirinê de ne. Îcar ev deh sal in ku bi taybetî jî her çiqas min ferqî nekiribê jî lê meyla min meyla xebatên min û tecrûba min a sahayê kir ku têkiliyên min bêhtir li gel jinan be. Ew jinên ku Di her warê jiyanê de ji merasîmên dawetan bigirin ji merasînên şêngerandinê, ji merasîmên şêngerandinê bigirin çêkirina xwarinan, nasîna giyayan, bi giya çêkirina xwarinên bi giyayan, çi zarokê xwe hil yanî mezin kiribe, çi kurê xwe zewicand dibe, yanî dema ku em bala xwe didin di her derê de rolekî aktîf. û ew kesên sereke ne ku vê yekê hem hilberandine hem jî neqil kirine. Loma mirov dikare bêje yanî bêhtir bar li ser pişta jina bûye. Ne bi zanistî yan bi awayekî xwezayî wan vî karî meşandiye bi vî rengî. Gelek spas ji bo bersiva te û vê axaftina te yê herikbar bi kêfxweşî min te guhdar kir. Ev ciyê ku te lê hişt tam jî dixwazim ji wir ez jî berdewam bikim. Ev me behsa jinên ku çandê ji nifşekî ji bo nifşekî din vedigihezînin. Me behsa wa kir yan te behsa wa kir. Di rastiyê de yanî berhemeka çandî ya girîng diafirînin ev jin. Lê ev ke dawa pir caran te jî gotiye tiştek xwezayî tê qebûlkirin di xwezayiyê jî bi rastî ev ne şaşiyek yanî tiştekî ku ji rêzê tê qebûlkirin dibe ku ev ne şaş be lê gelo ev raman ev nedîtbarî tê wateya ku ev keda jinê bê qîmet e û di vê nuqteyê de gelo mesele piçekî jî nayê li ser dîtin an jî nedîtina keda jinê ya çandî. Pirsekî xweş e bi rastî niha me got tiştekî xwezayî ye nayê wê manê ku tiştekî ji xwe em bendê bin û bikin yanî belaksê wê divê em baş bizanin ku eger ew nebûna ev ew qas belkî bi awayekî xurt bi awayekî dewlemend bi awayekî rêk û pêk çanda kurda negihîşta vê derê loma ez dibêjim Yanî bi awayekî xwezayî ji xwe di nava wan de ew karbeşiyekî ku em bêjin wekî jiyana modern karbeşiyekî wek profesyonel na xwezayî lê eksê wê jî ew qîmeta ku jin heta niha em bêjin vî karî kir ne ew qîmet nehatiye dayîn. Nayê dîtin jî nehatiye danîn wî rûdewê tir nayê dîtin. Yanî berê xwezayê divê gerekî bikin em ne divê di benda tiştekî wiha bin. Em baş hay jê hebin û em wê ew lê wê wê bibînin ev tiştekî bi qasî em bêjin qasî karekî profesyonel qasî karekî pisporî girîng e û em yekem vê bibînin piştre wê qîmetê jî bidin wê. Yanî ne ku em bêjin em tiştekî xwezayê û bira Wiha be jî yanî em benda tiştekî vê yekê nemînin mixabin di her warê jiyanê de hîvran zû bi zû mesela em xwişk û bira jî em li malê eger tu karekî rojane bikî ew ji xwe li bendê neke ku tu wî karê rojane bikî birayê te bike tiştekî ecêb e. Ê di ka de em bêjin di zanînê zanista kurdan de jî jin ji xwe ew ê bikin tabî zarokê xwe jî mezin bikin yanî wiha li meselê dinêrin. Lê na divê em her carê her warî de em bi xwe jî yan ez wek berhevkarekî wek lêkolînerekî ez dema biçim sahayê jî ez dibêm ev tişt pir bi qîmet e ez vê dibînim û ez vê qîmetê didim yanî em divê vê qîmetê bidin wek civak û em viya bilind bikin mînakeke min ez demekî dîsa çûm sahayê Karê min bi canikekê re hebû yanî diviya ez biçûma ew mêrasîmên dawetan ê ku birêve dibin hemû pêvajoyên paşperdeyê zanin jin in yanî kêm zêde çi ên qamî qamûsalî çi ên taybet alanên taybet camêr yanî hevserê hevjînê canikê yanî ew bijin zarbêja min a jin hat got ez dizanim ez dikim ka tu çiku zanî ew kêm xist zanîna wê yanî ew qasî min nizane eldevra me filan bêvan Li wir min mudaxaleyekî ewkê kir yanî min got Apo em ji bo te natine hanî her çiqas ez her tişt berhev bikim jî min got em îro ji bo hevjîna te hatine zarbêja min jin e û divê ez rasterast ji vê çavkaniyê agahî bigirim. Li wir yanî di yeka ji derve diçî carekî tu di çavê wan de cihêkê ewk dayî yanî ev ji bo me hatiye yanî Tu wê qîmetê bi carek din hildiberînî yanî li wir. Yani tu bi xwe ji wek lêkolînerekê tu dibê nabe tabî dilê wî jî nayê lê yanî gerekî ew tiştê hara teraziyekî pir hesas e yanî mêzînekî pir hesas e. Divê tu dilê wî jî neyê lê ji bo ku careke din tu karî bibikevî wî hundirê û divê tu zanibî bi wî jî bidî hîskirin ku ew jin tiştan dizane yanî ew agahiya xweru a resen bi wê rayê jî loma em wek lêkoliner em bi vê ferasetê tevdigerin û her weha wek em bêjin van tiştên ku hatine berhevkirin yan ji hêla me ve em tînin ji nû ve yanî ne ku em bêjin bi navekî din Taybet di warê em bêjin epistemolojiya jinan de, zanista jinan de carek din dikin em bêjin nav meriyeta jiyanê. Ev stranên jinan e, ev kar kar a jina ye yanî em wê nasnameyê dixwazin dîrparî bikin yanî. Dîsa sipas dikim ji bo te tecrûbeyên xwe jî parve kir. Dîsa di wê mijarê de ez dixwazim çend tiştan bipirsim. Ev di xebatê te yî berhevkariyê de herî zêde Jin li kîjan mijaran Jin li ser kîjan mijaran disekinî? Yanî herî zêde kîjan mijaran xwe hunera xwe îfade kirin? Yanî evîn, şîn, koçberî, belkî şer. Tabloya ku te dît di derheqê jiyana jinan de ji te re çi digot gelo? rastî jî bi min ev ev pirs min bi heyecan kir ji ber ku yanî di sahayê de yanî saha bira jî cihekî pir bi qîmet e tiştên ku mirov di pirtûka de fêr nabe tiştên ku mirov em bijîn kitêbên zanist de fêr nabe mirov sahayê fêr dibe ê min hinekî qada min yelpazeyek yanî em bêjin berfireh e. Ji Semsûrê bigire ji ber Feratê bigire em bêjin aliyê Amedê ji Amedê bigire ji Colemêrgê Colemêrgê ji yanî heta em bêjin Behdîda Behdînanê Botanê ez gelek waran xebitîme berhevkariya tecrûba min çêbûye bi vî rengî. Yanî li gorî herêmê li gorî etnisî ew baweriyê pratîkên me yên baweriyê li gorî cografyayê li gorî ew kê diguherin jin yanî tu nikarî bijî jin tenê di stranbêjiyê de pir serkeftî ne yanî herêma ku ez demekê dirêj li serê axebitîm li semsûrê gundên çiyayîn kurmancî axêv ên elewiyan di şîngerandinê de pir serkeftî bûn. Yanî şîngerandinekî ku niha tu em bêjin prosesekî di nava suniyan de ew proses naqewimin ew rîtwal ew merasîm ew em bêjin urf adet rê û resim lê kilamên şîngerandinê de pir serkeftî bûn. Li aliyê botanê ez demekê mêvanê wan bûm li wê derê min ez min lêkolînê kir stranên dawetan de pir serkeftî ne. Yanî ra jî bê estrûman dikarin bi sê rojan stranan vegerînin li hev du bifetilînin. Ew li wir wê merasîmê zindî dike. Li hêla Serhedê tu dibînî di xwar çêkirina xwarinan de taybet têkîliya wan a bi xwezayê re pir serkeftî ye û xwarin çêkirinê de pir serkeftî ne. Van em bijîn hêla Amed û Mêrdinê beriyê de çîrok vegotin pir yan jî em bijin hinek aliyê mûşê hinekî da em bijin farqîne çîrok vegotin pir serkeft yani di wê çîrok vegotinê de loma ez dibim di her qada jiyana de ji ber ku xwedî berpirsyar bûne xwestine tim jiyanekî nû rêyekî nû peyda bikin çi bi stranbêjê çi bi giyayan çi bi xwarinê çi bi vexwarinê Tim ne asêmana di xwe de tiştan nû kirine, hilberandine yanî. Lo ma rastî nikarim bêjim di vê taybet di vê mijarê de pirpêşin. Her wiha di her mijarê de li gorî heremê, li gorî ednîgariyê, li gorî em bêjin baweriyê jî kî kurmancên me ne elewî, sunî, êzidî li gorî yanî kurdên me yên. Li gorî wan deran jî ev reng û şemal digire yanî.

Yanî ev li gorî girêdayî li ku derê dijîn? Yanî eger ciyekî çolber be, gundewar be, çiyayî be, erê. Mesela gundekî ku çî em bijîn gundê gundê çîçikayê ku ez ji wî gundê me piştre ez daxilê em bijîn prosesên wan ên merasîman bûm. Ez dinêrim niha ew ciwanên ku nû ne mesela em bijîn pazdeh şazdeh salî ne hevdeh salî ne yanî ya jî ber bi zewac in indî bîst bîst û çar ez dinêrim ku wê tradisyona çan çanda strangotinê hilgirtine hildigirin yanî wekî usta çirak em dibêjin ya yanî mam osetî derbasî wir dibe lê eger li bajaran min mixabin ew derfet pir çênabe yanî tu zanî nêzîva jî wekî em bêjin pisporekê tu jî dibînî li bajaran neqilkirina çanda me ya ew a resen pir zehmet e. Hem ji ber meselên teknolojiyê hem meselên em bijin mekan tunebûna mekanan lê li gundan ew dewam dike yanî ew ew li gorî girêdayî em bijin li ku derê be ew bi vî awayî yanî ciwan jî vê vê tradisyona dikirin lê wekî berê pir na. Dîsa spas dikim. Em hatin pirsa dawî bi rastî jî sohbetek pir xweş bû. Di dawiyê de jî dixwazim vê pirsê bipirsim. Bi ya te eger ev mîrate ya çandî ya ku ji hêla jinan ve tê hilgirtin neyê parastin herî zêde kî dê zirarê bibîne? Hîvran beriya ku ez wê bibersivînim em dixwazim hinekî mesela çandê çawa dinirxînim wê bibêjim. Yanî di vir de yanî wekî em bêjin hapîtatekê bifikire çawa ji bo jîndarên ji bo ew yanî ew hapîtat ji bo jîndarên ku tida dijî ji her hêlê ve girîng e ji çavkaniyên xwezayî ve em bêjin avê bigire û atmosferê bigire filan bêvan. Ez dibêjim çanda kurdan jî ku heta niha bi devkî hatiye neqilkirin ew tradisyona hanê ew mîrasa hanê ji bo kurdan wek oksijenekê ye. Taybet jî ez ew kes im ku vê di di di mesela ziman de dinirxînim. Yanî li wir ziman bi awayekî elastîk û rehet hatiye hilberandin. Ziman li wir dema ku em binêrin pir dewlemend e. Ji her hêlê ve, ji gramerê bigire em bêjin peyvên wê, biwêjên wê, gotinên wê. Yanî li vir mezinên me a rast bi rihiyetekê Hilberîner bi rihyetekî xweşik wî zimanî zindî hiştine û mezin mezin fire fire kirine û ji me re neqil kirine. Loma ez dibêm eger em demildest yanî bala xwe nedin vê yekê û taybet eger em bêjin îro zimanê me li ber xeterê ye Yani ji ber em bêjin polîtîkayên asîmîlasyonê wer hasil em giştî pergala dewletê de taybet ji bo Bakur dibêjim em dibêjin zimanê me li ber xetere ji bo kurmancî û kirmanckî eger em bixwazin vê ewkê ji holê rakin divê em biçin wî zimanê bibînin. Ew ziman jî divê habîtata çandê de çanda devkî de tradîsyona devkî de her wiha bîra devkî de loma neneqilkirina wê. ne veguhestina wê ji bo me Kurdan giştî yanî birîna oksijenê ye yanî. Em ez wihan dinirxînim. Gelek spas dikim Bêrîvan hem ji bo hatina te hem jî ji bo vê sohbeta xweş. Herî dawî tiştekî ku tu bixwazî lê zêde bikî an jî peyamek hebî- hebe ku tu parve bikî. Yanî dikarim vê yekê bêjim ji bo dawî li dinyayê çi dikin niha ke zimanên ku hatine qedexekirin bi rêya asîmîlasyonî jî em bêjin vana piştî ku hinekî serbestî statuyê qezenc kirine beriya her tiştî berê xwe dane mezinê xwe ew tradisyona devkî ew jiyana devkî em bêjin ku tê de taybet ziman dijî û zindiyê. Îcar ê me tu statuyek me yê niha bi vî rengî tu neyê bakur her çiqas em bêjin pêvajoya aştiyê be jî em niha de haya me ji vê yekê hebe. Em li ku derê bin bi çi awayî bin em dest bi qeydkirina dengan bikin. Spasiya we dikim ji bo ku ez we mêvan kirim. Ji bo vê malzimanê ve xweşik spas dikim. Em jî gelek spas dikin. Em hatin dawiya vê beşa xwe be li guhdarên hêja heya beşeka din bimînin di xweşiyê de bi xatirê we.